Gowy gulak asyň. Meň kalbym sap, meger namaz okymakdan maksat kalbyň saflygy dämi? Meň-ä öz kalbym saf. O, namaz okyp berelleba, ýürekleri nämedigi belli dä. Namaz okyp berelleba, heleý oglan guşagy nindänäk. Namaz okyp berelleba, heleý oglan guşagy hemmesi ondan narazy. Men namaz okymanam bilen oglan guşagym razy, zenanam razy, doganlam razy. Ahlak möhem, zat möhem diýip özüni aldaýan adamla Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylmajak bolup, owadan kepläp çeperisyrap kese, oňam, ýa meselen, ýene bir özüni aldaýan gürrüňleriniň biri, Meger, maksat musulmançylykdan jamiä hytmet etmekdämi? Hawa, men gowy ders okyjak, namaz möhüm däl ki, men ders okyjak, jamiä hytmet etjek.

Gowy gulak asyň näme diýýär, teke-teke, ýeke-ýeke manysyny aýdyp bereýin. Kyýamat gününe Allah Tagalaň azamaty ýüze çykyp, aradan perdele aýrylyp, bitin mahlukatla görünende, hut-bu-hut adamlar seždä ýykyljak. Oňam ozal şu dünýede namaz okymeýän adam, ine hut Kurany Kerim şu. Ozal dünýede Hudaýyň azamatyna ýykylmaýan adam ýaňky bahanalar bilen, Meň ýüregim päk, men jamaga hyzmat etýän, men dersim kän, men bir zat edýän, men zendigiňe meger oglanuşak, oglanuşagyňa halal çörek getirmeli dämi, men halal çörek ýygnap ben, şu ýykylmaýan adamla, Fela ýestatiun! Özüňiz ýaly namazhana adamlar şo kyýamatda hemmesi seždä gitjekler. Hudaý Tagalaň azamatynyň bäraberine şonda ýaňky adamlaň arkalary tagta ýanak bolup, dik durjaklar. Şeýle seždä gitjek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başarjak ýaly arkalary tagta boljak. Hut Kurany Kerim, Fela ýestatiun, seždä gitjek bolanlaryna arkalary tagta boljak. Saf! Oňa Allah Tagala näme diýýär? Haşiaten absaruhum, Gözleri etekde utançly, indi älem-jahana namaz okymaýan belli dik du. Gitjek bolýa başaranak. Emma özüňiz ýaly namaz okýanlaryň hemmesi Allah Tagalaň beýik azamatynyň beraberinde seždede ýatylar.

Birleri salymdy, dizleri salymdy, el-aýaklary salymdy, göz-gulaklary salymdy, dili salymdy we saýrap duýdy. Şonda okymardy-la, indi başar etjek diýsele-de başarmaýaýla. Men Hudaý indi ejaza bermeýän arkalaryny tagt etip goýdum diýip aýtjak. Ine hut Allaň kelamyş. Hiç kimiň jaýy ýok. Wa kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Salym wagtlarynda men sejde ediň diýemde etmediler. Werziş ederdi, bökerdi, iki üç kilometr ýortup gelerdi, her näme hüner çykarardy, emma Allah Taalaň azamatynyň beraberine sejde edip bilmerdi. Hudaýyň azamatynyň bäraberine ýykylyp bilmerdi. Kyýamat gününe hemme kişi ýykylanda, Bir başarman arkasy tagta bolup durjakda, gürrüň öwreläp durmaýyn. Ýo, bu zatlar gulagyma gelmeýär diýse, şo gün gulagyna geljek, ýöne o gün gulagyna geleniň heý, peýdasy ýokda. Hudaý Taala Kurany Kerimde açyk, açyk, açyk, açyk, açyk beýan edip goýupdyr. Kalp kör bolsa, gulagyň göwünlidi bagly bolsa, näme etmeli onda? Hudaý towfygyn bersin. Geleýliň gürrüňimiziň yzyna.